right e, ndofunga munhu wese apano ndava nyaya iyi ndoda kuti nditaure zviri clear munhu wese achizvinzwa ndine mashoko andatambira kubva kugavhumendi kuhurumende kumusorosoro kupresidential guard vati ndikusvitsei mashoko aya ekuti e, ndofunga muri kuona kuti munyika hamuna kunaya zvakanaka e, goho redu harina kubuda zvakanaka saka tanga tichipiwa chikafu nehurumende kuti isusu tikwanise kubatsirika but hurumende yazoti no e, hatisisina mari yekuti tirambe tichitenga chikafu kuti tikupei e, vachibvira kuno kudunhu kwedu kuno saka vari kuti e, pavakambokubatsirai napo pakwana muri kundinzwa here ya yeah. ndoda kuti pave clear ipapo kuitira kuti mangwana musazotinetse ndaa ndinokunzwai muchitaura taura kuti even chikafu chacho kana chauya imimi amai john imimi munotaurisa ndakakunzwai zvangu ndichikuverengerai but ndichakubatai aisiro nyaya ndakushedzirai panapa right mangwana ndichasheedza musangano wemunhu wese but nhasi ndaona zvakakosha kuti nditange kusheedza imimi zvishaya varume zvemuno muraini ndandimi munonetsa because hamuna vanokuchengetai indi mukazoona chikafu chisisauye mufunga kuti pamwe inini ndiri kukubirai chikafu nekuti eh, hurumende yati changu inini hachizoshayikwi semutungamiriri wenyu kuti ndikutungamirirei zvinoda ndakaguta saka ndoda kukupai tipi e, eh, yekuti mukwanise kubatsirike tiri kunzwananaka e, eh, munofanira kupatereresa ipapo mangwana hatidi kuzonetsana right ndofunga munoziva kuti kunana baba peter nana baba matthew nana baba e, zviriko ana baba zvinei nana baba james e, ndiwo vanhu vatinoverenga munharaunda munomu kuti vane mari saka imimi eh, yedzai plani yekuti mukwanise kuswedera mudhuze mavo mudanane navo kana madanana navo vopota vachikupaiwo zvimari mari so mokwanisa kuchengeta mhuri nekuti tokuzivai kuti hamudi kushanda but vanhu vandiri kutaura nezvavo vanoda vanhu vanogeza zvenyu imi mana mai mumba zvokuti munomuka neshena yamari mwezuro muchiine mamhororo dzekuswera kwanezuro apa amubude apa ndoda kutaurirai apa amubude apa please zamai ukugeza geza modidi mononyangira unoona zvakanakira kudanana nemurume wemunhu ane mari ndezvekuti iwewe unochengetwa kudarika mukadzi wake because unenge uri small house ndiwo wakakosha panguva iyoyo saka anenge achikupa zvimari mari achikudidi achikudidi ende zvazvakanakira ndezvekuti ukaona kuti mari wapedza uyu munhu apera unogona kungomusiya utsvaka but iwewe be very careful panyaya dzenhumba panyaya dzenhumbu ukangoona wamuitira nhumbu chete wadzva ha wadzva but nyaya ndikukutaurira handidi kuzoinzwa regai ndigare ndakuudzai ndakujekeserai nyaya iyi ndikangoinzwa ichitaurwa kuti inini ndini ndakakupai tp kana kuti kana mazobatwa taenda kwamambo motaura kuti e, inini ndini ndakakukonzeresai kuti nyaya iyi ine makuva pasi ende ine jeri futi regai ndigare ndakudzai mhosva idzodzo kuti jeri racho rinonzi chii ukasungwa nemhosva yekuti e, wanyepera e, sabhuku wako unobatwa nemhosva inonzi e, devotion of character e, criminal law nearmed robbery and kidnapping zvese zviripo ipapa saka ndoda kuti ndigare ndakujekeserai kunonga kana kusiya kufuka kana kuwanira ndo mashoko andati ndikuudzei iwayaya chibvai madismiss handichade kuonai